Destpêkirina şoreşa Rojava di warê ragandin û çapmeniyê de gelek pêngavên girîng di warê wî rojnamevanî de hatine avêtin û gelek gova rojnamevan, rojname û dezgehên din ragandinê hatine derxistin. Lê di gel vê yekê jî welatî dibêjin ji ber ku ew ragandin hemî hizbî ne, heta niha jî nekarîne rola xwe ya erênî bibînin. Ragihandina Kurdî Goberî niha ji ber zorkariya hêzên desthilata Sûriyê tenê belavo ku rojnameyên hin partiyan bûn bi awayekî nehênî dihatin belavkirin, piştî destpêka Şoreşa Rojavayê Kurdistanê gelek gavên giring di warê zêdebûna hejmara rojname, kovar û dezgehên din ê ragihandinê û azadiya ragihandinê de hatin avêtin. Li tevîvan ku hertinên mezin ku di rewşa ragihandina kurdî de li Rojavayê Kurdistanê çêbûne, lê li gorî welatiyan ku ragihandina kurdî li Rojava hîn gelekî masiyê wê hene û ji ber girêdana wê bi partiyan ve bi rola xwe ranebûye. Em gelek kêfxweş in vê vekirina ragihandina bûne, berfireh bûne. Ji mecella, ji kitêba, ji cerîda, ji ragihandina radyo be, televîzyon be. Bes em bêhêvîyêne hebkî bibe daxuyanîkirin ji rengîna ku lo xweştir hîn bêtir bigihînin milet yanî. Ez dibînim yanî gerek dewra wê ji wilo çêtir ba. Ez dibînim karê mîdya ew ragihandina kurdî girêdayî bêtir bi partiya. Yanî evaya wê tim xeber ew ew ê wê ne bi şeklekî zelal bê gotin. Bi rastî heta niyan re kabûl sê sal çêbûye ragihandina Rojava dernî cîna jê di kêmaniyê dike. Hêviya me heye ku ragihandina me a Rojava bêtir gav nava wê jê û bêtir xwedî li milet derkeve û bêtir pirsgirêka yanî karibe bigihîne cê wê û ji wana ku ew pirsgirêk Bi rengekî çareserî jê bibe. Lê rojnamevanek dibêje ku ragihandina kurdî li gorî derfet û îmkanên heyî gavên baş avêtine. Em karin bêjin ino ana elam, ragihandin bi erkê xwe radibe li gor îmkanîyatê ê mitewefir li devera me û li mentiqa me. Hîn û hîn jî yan tiştin gelekî balkêş û baş li pêşiya me hene di rojê ê girtên lê em wek dibêjin em pêlî xwenî ewil, xetewatê xwenî ewil, gavê xwenî ewil em dabêjin. Ji astengiyên ku rastî karê ragihandinê tên li Rojava, kêmbûna kesên pispor di warê ragihandinê di nav dezgehên ragihandinê de û tunebûna yasayekî ji bo karê ragihandinê. Karê ragihandinê li cem me li deverê muqareneten bi deverên din li Sûrî gelkî pêşketiyê. Tevlî gi'nu hinek astengî heye li pêşa karê vê karê hane dezgehên ê ku desthilatdar in li vê dikê ê xwe dikin berpirs li ser karê ragihandinê Hin pêşketin ji wan re divên. Ya din kesên ê pispor ê muxtesn bi ragihandinê mixabin piraniyên wan derketinê ji derve yanî yan nehazir in li vê dekê karê wan karê ragihandinê li vê dekê bêtir li ser milê kesên ne pispor in. Li tevî got sed û hevdeh sal di ser derxistina yekemîn rojnameya kurdî re derbas bûye, Lê li Rojavayê Kurdistanê temenê ezmûna ragihandinê tenê sê sal e û li tevî kêmasiyên ragihandina Kurdî li Rojavayê Kurdistanê jî gelek gavên giring di vê dema kurt de avêtiye. Rêber Cezîrî kê in in Amûdê?